Сэрии-саҕаламмыт тураан истэн, хоруйан бастыҥ ыччаттара көҥүл өттүлэрин Хурааҥҥа барарга дьаныардаахтык көрдөспүттэрэ. Бу сэриигэ Чурапчы оройуонуттан икки тыһыынча сүүс киһи, ол иһин биэһинис партия чилиэнэ үс сүүс отут алта комсомолецтар кыттыны ылбыттара. Иһэр оройуонуттан сэриилэһэр армия, ырылыыт буойуннар, улуу ньучча норуотун, атын бырааттын норуот туруулаттарын ыытта,

Хроҥҥа ытыс ытык сэрии мутун отторгунан ааспыт оройуон ыччаттарыттан сэттэ үчүө киһи сорохторо баас ылан, сорохторо сэриини кыайынан түмүктээн ээлээ-ээлээр биллэн, оройуон экономиката культурата сайдарын иһин айнылаахтык үлэлээбиттэрэ, үгүстэр билиэннаан үлэлии көмөлөһө сылдьаллар. Ааа дойдуну күмүскүр уу сэриим биир баарылаах кыргыһытыгар Москваннана кыргыһыган оройуон үгүс булаттарам маннайгы бойобой сүрэхтерини ылбыттарам.

Сэттэ боевой медалын аараламыт. Биллиилэ артиллерист Горыдин сес продавиһара буолбута. Кини боевой суолун Берлин куоратылыынан түмүктээбитэ. Продавиһанап сэрииттэн кэлэн баран, оҕо сылларга чэтий тигэлилэртэн хара өлөр диэри саллаа долонун олорбута. Кини уонча сиринэн буолбут тээте тобулта тыллыбыт щиитте аатырбыт пушката билигин Волгоград музейыгар турар. Сталинград көмүскэлэр кыттыбыттарым гражданскай сир активнай кыттыылааҕым Калин Орел Жетемир куораттары босхолоспут, Днепр өрүһү тураспыт, барыта сэттэ улахан кыргыһыга кыттыбыт, аҕыс төгүл бааһырбыт, бойобуой саллаат Трофим Николаевич Макаров икки эрий кыттыылаам. Хорсун сэрииттэр, билин үлэ ветераннарым Прокопий Григорьев, Иван Николаевич Дедоров, Семен Дмитриевич Егоров,

Онтон атыттар. Сэрии киэр уорҕатыгар Катанан нэһилиэгин кыыһа Вера Кириллова Захарова байана лүөччү быһыытынан кыттыбытам. Советскай мохсоҕоллор бойобуой терээттэрин кэккэтигэр сылдьан биһиги лүөччү уолаттарбыт Дмитрий Дьэбирихинскэй, Иван Эверестер, Семен Амосов, недодьуорин иһин геройдуу охсуон өлбүттэрэ. Снайпердар Георгий Константинович Федоров, Афанасий Юрьевич Намгородов, Тимофеев элбэх фашистинер турбуттара. Саталлаах командир, старший лейтенант Кировшатин Арман Кристович уруотатан, өстөөхкө суһарылаах сулар оңортаабыта. Связистер Гаврил Ефимов, Максим Пермаков, Егор Андреевич Попов, Афанасий Низович Местников, Дмитрий Егорович Захаров кабелларын, себя суһан линияларын,

Кинилэртэн учуталлар Егор иккис, Николай Афанасьевич саас үөтөҕөр күндүк көмүс уҥуохтар фронт инэйэ киргитиэр хаалбыта. Онтон кыйы кыңаттарын сэриттэн эргиллэн кэлбит бырааттыы Ларионовтарын уонна кинилэр огда олорун хайахсыр нэһилиэн уонна арена общественен соторутаатан киэнник истинник чэстээтилэр. Сэттэн фронтайы Ларионовтар биэһин сэттэ сиэннэрэн уонна төрт он бес хос сиэннэрэн Бу дьоллоох олоххон, билигин бары үөрэхтэн, айнылаахтыы үлэлиин уонна ситиилээхтик үөрэнэ дьылларыттан биһиги үөрэнэбит, киэн туттабыт. Кэлэр оттолоро чемпион булчуттар, профессор бастыннарам, врачтар, юристтар, учууталлар, финансистар уонна атын араас идэлээбэһэттэр бааллар. Ити курдук, урукун Танда бахсыттан бырааттыын Николай Николай Васильевичтар, Никита Николай Гаврилевичтар уонна Роман Яковлевич Николай Михайлович Киряминнар

общественнай үлэҕэ, нэһилиэнньэ тутар ыытыллар массайын, полицейскийлээх киинэтэ кытталлар. Кинилэр оттолоругар биһигин бэлиэтиибит армияттан эргиллиэхтэриттэн отус сыл устата учуотталлаабыт газ таһыл пропагандиһынан уонтан тахса сыл устата революционнай боевой дьүүллээх банаат бургуннаах клубун салайар Тарастан Спиридонов Петр Егорович, Павел Иван Михайлович, боевой суруйааччым Алексей Сурнин Бородникам,